गिरजानंद झा के दलान से भेल छल ई पूजा अनायास ही एक अनाम अज्ञात साधु के द्वारा भगवती के शांत समृद्धि आ सौभाग्य के मुद्रा के प्रतिमा बना कयल गेल रहे पूर्व महक जे वर्णन छनि ताहिमे छनि जे सुख शान्तिके प्रदान करथि आओर सिद्ध रूपी भगवती छथि शान्त रूपी भगवती छथि से पूर्वमे छथि नरहीमे दुर्गा पूजाके संकल्प वैष्णवी रूपमे कयल गेल छल मुदा ओहि पहिले साल नौमी तिथि क एक ग्रामीण द्वारा जबरन बलि प्रदान कऽ देल गेल जाहिसँ दुखी ओ साधु नौमी तिथिए क पूजा छोड़ि गाँवसँ चलि गेला लोग हुनका बहुत खोजलक तऽ ओ दूरके एक गाँवमे भेटला ओतयसँ हुनका बहुत मान मनोबल कऽ दसमी तिथिके आनल गेल आ पहिल सालक दुर्गा पूजा कोनो तरहे सम्पन्न भेल ओहि सबमे ओहि दिन समय अधिक भऽ गेल छल सूर्य सेहो डूबि गेल छलाह ताहि कारणे विजयादशमीके प्रतिमा विसर्जन सम्भव नहि भऽ सकल जाहि कारणे एकासी तिथिके पो फटैत विसर्जन कयल गेल एहि तरहे पहिल सालसँ नरहीमे प्रतिवदा तिथिएसँ भगवतीके दर्शन नौमी तिथिके बलि प्रदान आ एकासी तिथिके सूर्योदय संग मूर्ति विसर्जनक परंपरा नरही गाम मे साधु द्वारा शुरू कयल गेल दुर्गा पूजा के कारण गाम मे नव ऊर्जा आ उत्साहक संचार भेल जाहि मे अनेको प्रकारक परिवर्तन आ प्रगति के अनुभव कयल जा सकैत अछि वर्ष दू हजार सात मे नरही दुर्गा पूजा के पचहत्तरम वर्ष के उपलक्ष्य मे पहिल बेर दुर्गा घर के ऊपर भव्य पंडाल निर्माण कयल गेल राति मे बिजली के रोशनी सँ सजल पंडाल के शोभा देखते मन प्रसन्न भ जाइत अछि आ ई सब गौवा के सहयोग आ समर्पण सँ होइत अछि दुर्गा पूजा उन्नैस सए बत्तीससँ स्थापित कयल गेल आओर ओकर भव्यता सब दिन भगवती तऽ ओहिना भव्य छथि परन्तु ओकर भव्यता बढ़ल चलि गेल जे आजुक दिनमे जे उन्नैस सए पञ्चानबेमे हम कोषाध्यक्ष भेलहुँ ओहिमे सत्रह हजारके खर्चा छै टोटल ओकर बाद आइके डेटमे चारि लाख सत्तरि हजार पर खर्च भऽ रहल छै जखन कि सभसँ पैघ विशेषता नरहीमे छै जे ककरोसँ चन्दा माँगल नहि जाइ छै आओर एक एक गरीब अमीर जे व्यक्ति छथि सो अपना आपके सब साल बढ़ा बढ़ा कऽ चन्दा दै छथिन आओर ओहिसँ पूजा सुचारू रूपसँ शान्तिसँ भऽ रहल अछि हूँ हिनकर कृपा छनि आइ तक चन्दाके नहि ककरो बान्हल छै नहि कोनो बात छै नहि मांगल जाइ छै आओर एक एक आदमी दरबारमे चन्दा पहुँचा दै छै दुर्गा पूजा के पहिले साल में ग्रामीणक व्यवहार से दुखी भऽ साधु गांव छोड़ि देने छलाह एम्हर ओहि साल गिरिजानन्द झा के दलान जाहि मे नरही मे पहिले पहिल दुर्गा पूजा शुरू भेल रहय ताहि घर पर गिद्ध बैसि गेल। जे हिन्दू मान्यता मे अशुभ आ अमंगलकारी मानल जाइत अछि। ग्रामीण एकरा ओहि साधु के श्राप सँ जोड़ि क देखलनि। आब ग्रामीण के सामने एक विकट परिस्थिति आयल जे आब की कयल जाय। ताहि लेल गौआँ सभ के बैसार भेल आ तय कयल गेल जे नरही मे आब प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा हयत। पोखरि अछि ओहिके पछबरिया भीड़ पर दक्षिण भाग से गिरिया बाबू के घर रहे ओ घर पड़ता रहे ओहि घर में पहिल बेर दुर्गा बनला ओहि बेर में बनला तकरा बाद ओहि साल के बाद ओहि पर गीत जे छै से आब बैठक भेल गौवा समाजके जे आब की हुए दुर्गा पूजा तऽ शुरू भऽ गेलै तऽ आब ओ बन्द नहि हेतै तहन समस्त ग्रामीण लोकनि जे छथि से बैसला तऽ ओहिमे ई भेलै आ पूजा निश्चित रूपसँ हुए ताहिके लोकके लेल हमरा सब ओकर प्रबन्धमे लागि जाइ पूर्वज लोकनि जे छथि रामजी बाबू नागेश्वर बाबू ईसब जे चारूपट्टी छलाह से परमानन्द बाबू जगधर बाबू ईसब जे रहथि प्रमुख लोकसब जे रहथि ओसब मिलिकऽ से तीन खूट बनलै तीन खूट मिलिकऽ ओसब पूजा शुरू कएलनि दुर्गा पूजा होय आ ओहि लेल एकटा स्थायी घर बने ताहि लेल गाँवमे जमीनके तलाश शुरू भेल तहन गाँवके मध्यमे कान्हू झाके जमीन पर दुर्गा घर तैयार कयल गेल संयोग देखू जे कान्हू झा ओहि गिरजानंद झाके नाना छलाह जिनक दलान पर पहिल पहिल नरहिरमे दुर्गा पूजा शुरू कयल गेल

ओहिठिना पुबरिया भीड़पर ओहिठिना नीमक गाछ रहै ओहिठिना असो अथीके भालसरी गाछ ओहिसँ कनिके दक्षिणमे भगवती ई वएह स्थान अछि जतऽ पूर्वमे पुरना दुर्गा घर छल जतऽ ग्रामीण द्वारा पहिल बेर यानि उन्नैस सए तैंतीसमे सामूहिक दुर्गा पूजा शुरू कयल गेल रहए पहिने एतय भीत आ फूसके घर बनल आ बादमे ईंटा आ खपड़ासँ निर्मित चारू कात असोरावाला दुर्गा घर तैयार कयल गेल। जेना फूसेवाला घर बनलै आ ओहिठिनासँ पाछू फेन ईंटा पकायल गेलै आ ईंटा पका कऽ से हिनका घर नीचाँ बनलनि आ ऊपर फेन वएह खपड़ा खपड़ा सब देने रहै एम्हर साल भरि भऽ गेल मुदा ओ साधु गाँवमे फेर ककरो देखाइ नहि अयला आ ने हुनकर कोनो अता पता समय बीतैत गेल आ फेर दुर्गा पूजाके समय नजदीक आबि गेल मुदा ओहि साधुके कोनो अता पता नहि तहन हारि थाकि ग्रामीण सब मगरौनी निवासी मूर्तिकार लक्ष्मी पंडितसँ देवी दुर्गा सहित अन्य देवी देवताके मूर्ति बना पूजा शुरू कयल जकर पुजारी जयवीर झा बनाओल गेला आ परोहित कर्म पंडित रघुनंदन झा द्वारा संपादित कयल गेल पंडित रघुनंदन झा वह व्यक्ति छलाह जिनकर सहमति के बादे पहिल बेर साधु के द्वारा नरही में दुर्गा पूजा शुरू भऽ सकल छल ओहि लेल पूजा के समस्त विधि विधान पद्धति स्वयं पंडित रघुनंदन झा द्वारा तैयार कयल गेल रहै

एकटा महात्मा एलखिन ओ जे छै से दुर्गा पूजा शुरू केला तऽ ओहिठाम जे छै से पद्धति नहि एहि गाँवमे रहै तऽ हुनका जे छै से ओहिसँ पहिने ड्योढ़ीपर कहलखिन जे अहाँ जे छै से हमरा पूजा करा दिअ तऽ ओ कहलखिन जे हमरा पासमे पद्धति नहि है तऽ हम पूजा केना करायब तऽ ओ कहलखिन जे हमरा पद्धति हम देब तऽ कहलखिन ठीक छै हम पूजा करा देब तऽ ओ कहलखिन जे हमरा पाँच दिन पहिले अगर पद्धति अहाँ नहि देब तऽ हम फेर देखबै केना हमरा पाँच दिन पहिले दऽ दिअ पद्धति तऽ ओ ड्योढ़ीके जे महाराज छथिन हुनका पाँच दिन पहिले पद्धति दऽ देलखिन ई ओ पद्धति की केलखिन तऽ सभटा नोट कऽ लेलखिन अपन मने बना लेला पद्धति आ हुनको पूजा करा लेलखिन तऽ अपना गाँवमे जे पूजा महाराज शुरूमे जयवीर झा पुजगरी भेला तकर बाद हुनकर पुत्र गोविन्द झा अनेको वर्ष तक देवी के पुजगरी रहला आ वर्तमान में एक दशक से अधिक समय से ग्रामीण अजय झा पुजगरी छथि ओतय पंडित रघुनंदन झा के बाद पौरोहित कार्य हुनकर पुत्र पंडित विद्यानंद झा द्वारा संपादित कयल जाइत रहल तकर बाद पंडित कार्य रघुनंदन झा के तेसर पीढ़ी के सदस्य पंडित रमन झा द्वारा संपादित होइत रहल पंडित विद्यानंद झा द्वारा संशोधित पूजा के विधि विधान में वर्ष 2018 में तहन परिवर्तन आयल जहन पंडित कुशेश्वर झा के द्वारा सांगोपांग पूजा पद्धति तैयार कयल गेल जाहिक आधार पर हुनकर पुत्र पंडित अखिलेश्वर झा पूजा विधि सम्पन्न कराओ समय में एखन हम जे कोनो संग्रह कोनो एहि बेर कोनो पूजा के संग्रह कोनो जे ताहिमे अहाँके ओहिमे हम सात टा पुस्तक पठा करू हम आ सातो पुस्तक के निचोड़ निकालि कऽ जे छै हम अपना मोन से जे अपन जे स्वच्छताके संरक्षणमे ओहिमे सभटाक समावेश कयल गेलैए नरही दुर्गा देवीके जागृत हेबाक लोकमे अनेको तरहक कथा प्रचलित अछि मान्यता अछि जे एतय मांगल गेल मनोकामना भगवती जरूर पूरा करैत छथि संगे इहो कहल जाइत अछि जे एतय असत शपथके तत्काल प्रतिफल भेट जाइत छै जाहि कारणे नरही गामके पचकोसी आ दूर दूर गामके लोक एहन कोनो परिस्थिति अयला पर विपक्षीकेँ नरही दुर्गाघरमे चलि शपथ खेबाक चुनौती दैत कहैत छथि जे चल तहन एकर इंसाफ नरही भगवतिये करथिन। चल ओतहि शपथ खा बाजहि जे सही बात की छै। लेकिन ओ आनो गाँवमे एतऽसँ करमौली तरमौली ढंगा पछबाइ टोल जतेक जे गाँव छै अगल बगलके गाँव सब छै ओहि गाँवमे यदि कोनो तरहक बेमानीके प्रस्ताव उठै छै तऽ लोक एहि स्थान पर अबैया ओकर निस इंसाफ करै लए माँगै लए आओर ओहिमे यदि कोनो तरहक गलती रहै छै तऽ जे गलती केने रहैया ओ एतऽ आबि कऽ साफ मुकरि जाइया आओर ओ स्वीकार कऽ लै छै ओहि गलतीके एहिठमा एहि मन्दिरपर शपथ खाइसँ लोक पूर्ण डरैए एहि दुआरे कि तीन चारि आदमीके एहन भऽ गेल छै जे मन्दिरसँ निकलल आओर ओकरा ओ पड़ि गेलैए ताहि दुआरे एहिठमा शपथ खाइसँ लोक डरैए आओर एहिसँ प्रसिद्ध छथि माता आओर एहिठमा लगभग बारहो महीना किछु ने किछु होइते रहैया नरही भगवती के जागृत हेवा के कथा गांव में अक्सर पैघ बुजुर्ग सुनबैत रहैत छथि ओहि कथाक अनुसार वर्तमान में जे मूर्तिकार पीताम्बर पंडित छथि ओ लक्ष्मी पंडित के भतीजा छथिन लोक सब कहैत छथि जे एक बेर कोनो बात पर लक्ष्मी पंडित नाराज भऽ गेला आ मूर्ति बनाबय से साफ इनकार कऽ देलखिन लोक सब हुनका बड़ समझेबाक प्रयास कयलक मुदा ओ लोक सबके बात के कोनो मोजर नहि दैत मूर्ति निर्माण कार्य छोड़ि गांव चलि गेला भगवती के एहन महिमा भेल जे ओ गांव पर जाइत जाइत बोक आ आन्हर भऽ गेला हुनका अपन गलती के जाबैत भान होइत ताबे धरि बहुत देरी भऽ गेल छल बाद में ओ नरही आबि मैया के दरबार में डेरा जमाय रहय लगलाह। कहल जाइत अछि जे भगवतीक शरणागत भऽ आराधनाक बाद फेर ओ स्वस्थ भेलाह आ अपन भातिज सहदत्तक पुत्र पीताम्बर केँ स्पष्ट हिदायत देलाह जे कखनो आ कोनो परिस्थिति मे नरही दुर्गाक अवहेलना नहि करब। सबके जे ई मंगरौनीके लक्ष्मी छलै है मूर्तिकार ओ मूर्ति बनेनाइ छोड़ि कऽ भागि गेलै ओकरा बाद दरभंगासँ मूर्तिकार एलै मूर्ति बनेलकै पूजा भेलै तकरा बाद ओ घर पर गेलाके बाद ओ बौक भऽ गेल सेहो आ आन्हर सेहो भऽ गेल दुर्गा पूजा तीन महीना बितलाके बाद ओ अपना गाँवमे पूरा नओ महीना कुछो थेर देलक ग्रामीण ओकरा भोजन दऽ दै आ ओ मन्दिरेमे रहै भोजन ओकरा पहुँचा दै सब घरसँ सब ठाम तकरा बाद जहन फेर पूजा शुरू भेलै तऽ ओ अपन भतीजाके बजौलक भतीजा ओकर मूर्ति बनेलकै आ जखन कलस्थापन भेलैए तऽ खष्ठी दिन जा कऽ ओकरा आवाज खुलि गेलै आ जाहि दिन भगवतीके डिम्हा पड़लनि ताहि दिन ओकरा आँखिओ सूझऽ लगलै तहियासँ ओ ई कहि देलकै अपना भतीजाके जे रे ओकरा कोनो सन्तान नहि ओ भतीजेटा छलै ओकर पोसपूत तऽ ओ कहलकै जे तू जाबत जीबिहे ताबत एहि मन्दिरमे पाइ देथुन नहि देथुन तोरा बनबऽके छौ वर्तमान मे जे मंदिर अछि जकरा गौवा दुर्गा घर कहै छथि ओकर निर्माण सन उन्नैस सौ छियासी ईस्वी मे भेल पहिने बात उठल जे दुर्गा मंदिर अतय से हटा गांव के उत्तर जे डीह अछि ओतय लऽ गेल जाय जाहि लेल किछु ग्रामीण कल्याणेश्वर परमहंस सँ भेंट करय गेला तऽ ओ ओहि बात के स्पष्ट इनकार करैत कहलखिन जे अन्यत्र मंदिर लऽ गेनाय उचित नहि होयत कारण देवी दुर्गा स्वयं अपन स्थान चयन करैत नरहीमे आयल छथि आ जतय ओ छथि ओ स्थान सिद्ध स्थल अछि। तकरा बाद पुरना दुर्गा घरसँ दक्षिणमे वर्तमान दुर्गा घर तैयार कयल गेल। ओ जमीन कान्हू झाक पौत्र सुरेश्वर झाक रहनि। चूँकि ओ निःसन्तान छलाह तैँ हुनक पत्नी सरस्वती ओझानि द्वारा स्वयं स्वेच्छासँ। दुर्गा घर लेल ग्रामीणके जमीन देल गेल ग्रामीण सब हुनकर एहि कृत्यके प्रति श्रद्धा रखैत दुर्गा मन्दिरके नामाङ्करण हुनके दुनूके नाम पर कऽ हुनकर नाम सदैवके लेल अमिट बना देलक सरस्वती ओझाइन जे छै से प्रस्ताव रखलखिन गौवा समाजके बजेलखिन जे एना ने हम चाहै छी जे हम दुर्गा पूजा एहि जगहपर करबाबी से एकरा लेल गौवासँ हमरा सहयोग देता तऽ हम अपन जमीन जे छै से तकरा बाद तऽ एतेक उत्साह रहै जे लोक कहै कि जे रोडपर सँ गिट्टी लायब चल पिचपर सँ ई करब जेकि सब माटि कटलनि जेना तेना कऽ कऽ श्रमसँ श्रमदान कऽ कऽ ओ दुर्गा घर ओतऽ बनल ई जे तुलसी चौरा अछि ई वएह स्थान अछि जतय पहिलुक दुर्गा घर मे दुर्गा के मूर्ति बनैत छल आब दुर्गा घर ओहिसँ दक्षिण चलि गेल अछि आ ई खाली स्थान दुर्गा घर के एक प्रांगण मुदा एखनो ओहि पवित्र आ मूल स्थान के स्मरण कराबैत अछि ई तुलसी चौरा जतय गांव के महिला सब सब दिन संध्या काल में दीपदान करैत छथि दुर्गा पूजाके अबिते नरही गाँवमे परदेशी ग्रामीण सभक आबयके श्रृंखला लागि जाइत अछि गाँवमे सालमे एक बेर अवश्य गाम अयबाक नरहीके ग्रामीण सभके बीच एक तरहक अघोषित नियम कहू वा परम्परा अछि जकरा निभाबयके सभ केओ अवश्य प्रयास करैत छथि एहने कोनो विशेष प्रस्थितिवश परदेशी गाम नहि आबि पबैत छथि मुदा ओ कोनो ने कोनो तरहें गाम आ दुर्गा पूजाक सम्पर्कमे अवश्ये रहैत छथि। आर किछु हुअए वा नहि मुदा हुनकर नामक भगवतीक खोंइछ कियो ने कियो अवश्ये भरि दैत अछि। दुर्गा पूजा एकटा एहन पर्व छै एहि गाँवके माता रानीके प्रति एहन श्रद्धा छनि जे देश विदेशमे जे जतऽ रहै छथि ओ निश्चित रूपसँ प्रयत्न करै छथि जे हम एहि पूजामे भाग ली आओर माताके दर्शन करी कोनो कारणेवश एहन होइ छै जे माता के कृपा एहन होइ छनि जे नहि आबऽ वाला छथि तऽ नहि एता नहि तऽ निश्चित रूप सँ भाग लैते टा छथि ओहिसँ गाम के वातावरण मने पूजा माँ के कृपा सुगंधित रहिते छै हुनका सबके अयला सँ आओर एकटा वातावरण मने गाँव के चमकि जाइ छै हूँ एहिसँ बहुत तरहक लोकसँ भेँट घाँट सभके सालमे एक बेर निश्चित रूपसँ हिनका कृपासँ होइत दुर्गा पूजाक अवसर पर गाँवमे विविध कार्यक्रमक आयोजन होइत अछि जाहिमे समस्त ग्रामीण परस्पर सहयोग आ उत्साहक संग भाग लैत छथि। बहुत बढ़िया विचार छन और यदि एहि तरहक वातावरण और यदि एहि तरहक व्यवस्था बनल रहते गांव के लेल तो निश्चित रूप से गांव के कल्याण हेते विकास सन् उन्नैस सय बत्तीससँ एखन तकके दुर्गा पूजामे आयोजित कार्यक्रममे अनेको तरहक प्रगति आब परिवर्तन भेल जेना के गाँव में पहिले पहिल नाटकक मंचन मैथिली नाटक मुनिक मतिभ्रम सँ भेल इहो एक अद्भुत संयोग कहल जा सकैत अछि जहिना नरही मे पहिले पहिल माटिक मूर्ति बना पूजाक शुरुआत कृष्णाष्टमी सँ भेल तहिना गाँव मे पहिल बेर नाटकक मंचन के शुरुआत सेहो कृष्णाष्टमी सँ कयल गेल। हमरा लोकनि पाँच आदमी करीब कलुआही सँ मैच देख कऽ लौटैत रही। मुरेठ के दक्खिन हमरा लोकनि मे प्रस्तावित भेल। ओहिमे रहथि प्रमोद झा सुभद्र झा छेदू झा मधु झा वगैरह पाँच आदमी करीब रही हमरा लोकनि निर्णय लेलहुँ जे नाटक खेलायल जाय गाँवमे तदनुसार हमरा लोकनि अपनाके सुनिश्चित केलहुँ आओर डीह पर महादेव मन्दिरके स्थान पर हमरा लोकनि ओहिके लेल सटीक निर्णय लेलहुँ जे मुनि मुनिक मति भ्रम नाटक हमरा लोकनि खेलायब तदनुसार हमरा लोकनि उन्नैस सए सन्तावनमे कृष्णाष्टमीके दिन पहिला नाटक मुनिक मति भ्रम मंचन केलहुँ ओहिमे हमरा लोकनिके सफलता देख ग्रामीण नव, वृद्ध, जवान सब लोग सब बड़ा प्रोत्साहित कैलनि आ तदनुसार ई कार्यक्रम चलल जइमे आगू आबि कऽ डाक्टर गौरी शंकर झा सेहो ओहिमे मिश्रित भेलाह आओर ओ सन्तावन ईस्वीमे मुनिक मतिभ्रम नामक नाटकसँ हमसभ नाटकक शुरुआत नरहीमे केलहुँ आ उनसठि ईस्वीसँ विधिवत पाँचो राति नाटक ततेक उत्साह भेलै गौआँ समाजके जे ओकरा बाद नाटक हुअ लागल सत हरिश्चन्द्र भेल गौरी बाबू हमरा सभके प्रमुख रहथि युवकमे ओ श्रेष्ठ रहथि पैघ रहथि रमानन्दजी फेर सहयोग देलनि मङ्गनू बाबू सहयोग एक समय छल जे नढ़ी के नाटक देखय लेल दोसर-दोसर गाँव सँ लोक सभ अपन गाम मे होइत कार्यक्रम के छोड़ि नढ़ी अबैत छलाह आ नढ़ी के ग्रामीण हुनकर स्वागत-सत्कार, मनोरंजन अपन बेहतरीन नाटक के प्रदर्शन सँ करैत छलाह। लेकिन बदलैत दौर मे ई सभ आब मात्र इतिहास के बात रहि गेल अछि। हमरा लोकनिके नाटक खेलेलासँ ई फायदा गाममे आर्थिक फायदा छलै ओहिके लेल नटुआ नहि मङ्गबऽ पड़ै छलै कम खर्चामे हमरा लोक हमरा गाँवमे मतलब पहिले तऽ बहुत किछु नाटक भेल छै जेनाकि उगना नाटक भेल भरथरी हरी भेल राजा हरिश्चन्द्र भेल ई नाटक सब हमरा सबके एते तैयारी हर वक्त रहै छल जे कखनो कोनो टाइममे एकरा यदि हमसब खेलेबै तऽ एकरा लेल तैयारी करऽके कोनो काज नहि पहिने नरही गाँवमे बलि प्रदान लोक स्वयं अपने हाथे करैत छलाह मुदा अस्सी के दशक के बाद पूजा समिति द्वारा नियुक्त विशेष व्यक्ति द्वारा एकरा सम्पन्न कयल जाइत अछि मान्यता अछि जे एहि दिन केओ भक्त अगर पूर्ण भक्तिके संग नरही दुर्गा मैया से अपन दुख तकलीफ कहै छथि आ मैया के छागर कबूला करै छथि तो नरही के दुर्गा ओकर बात जरूर सुनै छथिन जाहि कारणे नवमी तिथि के एतऽ दूर दूर से अपन मनोकामना लऽ आ छागर देबै लेल लोक सब अबै छथि मंडल गांव नगर सुबोध झा झोजी मदन झा परौल पहिने हवन मात निशा पूजा रातिएटामे मन्दिरके अन्दरेमे होइत छल मुदा वर्ष 2008 मे जहन कोनो कारणे पंडित कुशेश्वर झाके पूजाके विधि विधानक दायित्व देल गेल तऽ हुनकर निर्देशनमे मन्दिरके पुवरिया दक्षिवरिया कोणमे असोरा पर हवन कुंडवन आ भरि पूजा दुनू समय हवनके परम्पराक शुरुआत कयल गेल सन् दू हजार सोलह ईस्वी तक नरहीमे मूर्ति विसर्जन लेल गामके पश्चिम कमला तक ग्रामीण सब मूर्ति अपन कन्हा पर उठा कऽ जाइत छलाह

मूर्ति विसर्जन यात्रा कार्यक्रम पर फटित शुरू भऽ जाइत अछि मूर्ति विसर्जन यात्रा में नरही गाम के समस्त महिला पुरुष अबाल बाल वृद्धक संग पाहुन परक सब सेहो शामिल होइत छथि सब केओ कीर्तन भजन करैत

कमला कातमे मैयाक दर्शन हेतु किछु काल मूर्ति राखल जाइत अछि जतय सभ कियो साल भरिक सुख शान्ति आ समृद्धिके मैयासँ कामना करैत समस्त मूर्तिके कमलामे विसर्जित कऽ

समस्त मूर्तिके कमलामे विसर्जित कऽ अस्फूर्ति नयनसँ सभ केओ पुनः मैयाके घर तक अबैत छथि जतय सभ केओ मैयाके घरके प्रदक्षिणा कयला बादे अपन घर तक जाइ छथि नरही दुर्गा के बारे में अपने सबके अनमोल मिथिला की प्रस्तुति केहन लागल एहि पर अहाँ सबके की सलाह सुझाव अछि हमरा सबके अपना में आर की सुधार करबाक चाही ई हमरा सबके चैनल के कमेंट बॉक्स में देबाक कष्ट जरूर करी चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब करैत हमरा सबके उत्साह बढ़ाबी जाहि सँ जखन हम सब एहन कोनो प्रस्तुति लऽ कऽ आबी तऽ सब सँ पहिने ओकरा अहाँ देख सकी। ताबे तक देखैत रहू अहाँ सब अपन लोकप्रिय यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला। ताबे तक।